Ulac lḥala iwɛaren akter deg ddunit am lḥala n win ur nettwali ara tafat, win yettilin dima deg ṭṭlam. Aderɣal ur nettwali ara udmawen n warraw-is, ur neẓẓar ara acu yettaɣ deg ssuq. Medden zemren ad kellxen fell-as, ad t-xedɛen, mebla ma ad d-yetters lexbar. Ur isekked ula d abrid deg-s iteddu iwakken ad yelḥu di laman. Acḥal iderɣalen i lan deg ddunit, Idawan ɣer ṭṭubbat imeqqranen ur nezmir ara ad s-nerren iẓri-nsen. Ulac ula d nnbi izemren ad s-yerr iẓri i uderɣal ur nwala ara si talalit-is. Ilzem-aɣ nukni ferzen swaswa s wallen-nneɣ ad ncekker Rebbi f lbaraka-agi. Awal Rebbi yessefhem-aɣ-d belli mačči kan d allen n bunadem i yedderɣel tikwal. Yeɛni tikwal ulama yettwali mliḥ ayen i aɣ-d-izzin, nezmer ad nedderɣel deg leɛqel-nneɣ deg wulawen-nneɣ. Yettwakteb akken cciṭan, ilam d ṛṛbi leqwren-agi, isderɣel leɛqel n medden, ittrusu leḥǧab ɣef wulawen-nsen iwakken ur ttwalin ara abrid n Ṛebbi. Lḥemdullah, Ṛebbi meqqur ɣef cciṭan. Yefka-aɣ-d lewɛad deg wawal-is belli

Wissen ma teẓram deg ddunit-nwen aderɣal isulihen aderɣal-nniḍen? Acu yeḍran? Ɛni ur d-ɣlin ara i sin deg uxerdus? Lmital-nni i aḥ-kat Sidna Ɛisa yiwet tikkelt i wakken ara yessefhem i wid i s-d-izzin lweqt-nni a s-tɛamel lcyax-nsen. Yenna fell-asen igad-agi, Skabren-iyi s uqemmuc, lameɛna ulawen-nsen beɛden fell-i. Ɛebden Rebbi mebla lemɛana, imi xeddmen lecɣel-nsen i wakken ara ten-walin medden, Ḥemmlen ad asen-qqaren ccix, lameɛna llan am izegwan ijeggren, iḍehren deg berra cebḥen, lameɛna daxel ččuren d iɣsan lmeggtin d mkul ṣṣifa n lwessex. Ataya i d-yenna Sidna Ɛisa, Ma tettekllem fell-asen, ad ken-ssulihen deg ubrid n Rebbi, ad teɣlim deg uxerdus yid-sen ass aneggaru. Aytmaten d isetma, acu i yebɣa ad aɣ-yessefhem ula d nekkni Sidna Ɛisa s yimeslayen-agi? Ibɣa ad aɣ-isefhem belli ulac aḥeqqi zdat Rebbi gar wat ddunit, ama d nnbi, ama d amrabeḍ, ama d ccix. Nella akk d lxuluq ixesren, yeɣlin. Sidna Dawed, ittukabren ɣer ass-agi, idneb. Sidna Ibrahim idneb. Musa idneb. Akken dneben lenbiya akk seg Nnbi amezwaru armi d nnbi aneggaru. Ihi, mi nettwaf gar wid merra i yedderɣel cciṭan deg leɛqel d ulawen-nneɣ, amek ara nettkel i leslak ɣef igad nniḍen yedderɣlen i bɣan ad aɣ-ssulihen deg ubrid n Rebbi? Tagra, ad neɣli yid-sen deg uxerdus, ur nerbeḥ ara leslak-nni i yebɣa Rebbi ad aɣ-d-yefk s rreḥma-s. Ala win itteklen ɣef Ṛebbi d wawal-is s lekmal ara yettuselken. Ɣef wayagi, ad ɛawdeɣ tikkelt nniḍen ayen i aɣ-d-iweɛɛed Ṛebbi deg wawal-is mi d-yenna, Ad sselḥuɣ iderɣalen deg ubrid ur ssinen ara, ad ten-awiɣ deg yiberdan ur nettwassen ara, ad beddleɣ sdat-sen ṭṭlam d tafat.

Yenna-d Sidna Ɛisa, nekkini d tafat n ddunit, win i yi-itebɛen ur ileḥḥu ara di ṭṭlam, lameɛna ad yesɛu tafat tudert. Amek i yezmer Sidna Ɛisa ad yini s teḥqiq, win i yi-itebɛen ur ileḥḥu ara di ṭṭlam? Ulac nnbi yennan akkenni. Yenna-t-id Sidna Ɛisa ɣer lxaṭer ulac deg-s ṭṭlam maḍi, netta yellan bla ddnub, ur idennib ara. Nukni ma neqqar nemɛacer d Ṛebbi lameɛna neskabaer Ṛebbi s uqemmuc kan, nettskiddib, nɛebbed-it mebla lmeɛna. Sidna Ɛisa yellan mebla ddnub iqqar-aɣ-d win iyi-itebɛen ur ileḥḥu ara di ṭṭlam, alaxaṭer d Sidna Ɛisa yettaken i wid itteklen fell-as i leslak, tazmert, ad ddun am netta, di tafat-is, s tidet, mebla asetɛamel. Lmasiḥ, deg tlata u tlatin iseggasen i yesɛa deg ddunit, isseḥla iderɣalen, ibeddel zdat s ṭṭlam n tafat, s tazmert n Rebbi i d-iceggɛen ad ixdem ayagi. Icehhed ɣef wayagi mi d-yenna Ṛuḥ n Sidi Ṛebbi yella fell-i, imi idhen iwakken ara xebṛeɣ lexbaṛ n lɛali i igellilen. Iceggeɛ-iyi-d ad berrḥeɣ ţţriḥ i yimerhan, ad rreɣ iẓri i yiderɣalen, ad sserḥeɣ i wid iţţuḍelmen. Nnbi Icɛaya icehhed ɣef Sidna Ɛisa s imeslayen-agi sebɛa meyya iseggasen uqbel i d-iḍher deg ddunit. Ula d Yeḥya ben Zakariya iɛqel Lmasiḥ mi d-yusa ɣer ddunit, ulamma yebɣa ad iḥeqqeq wayagi, iceggeɛ ɣur-s, isuter, D kečč d win ara d-yasen, neɣ issefk ad nerǧu wayeḍ? Wid i d-iceggeɛ Yeḥya ɣer Sidna Ɛisa ufan-t yesseḥla aṭas n yimdanen si lehlak-nsen, Si leɛyub d lejnun, ira iẓri waṭas iderɣalen. Dɣa iǧaweb-iten Sidna Ɛisa, Ruḥet, rret-as lexbar i Yaḥya ɣef wayen teẓram d wayen teslam, Iderɣalen ttwalin, irejdalen leḥḥun, ibeṛsiyen ttṣeffun, iɛeẓẓugen sellen, lmegtin ḥyan-d, lexbar n lɛali ttuxebr i igellilen. Amzun sliɣ-asen i kra deg-wen ilan d iderɣalen iḍ-agi, teqqarem, Awfan ila gar-aneɣ Sidna Ɛisa ass-a? Ulamma ulac-it gar-aneɣ, Sidna Ɛisa d tafat inuren ulawen armi d ass-agi, imi yedder dayem ad icafeɛ deg wid iqerben ɣur-s s laman, ad as-ssutren leslak. Ad awen-iɣer Yidir ayen i d-ttuktben ɣef yiwen uderɣal yeḥlan zik mi d-yusa s laman ɣer Sidna Ɛisa.
Akken iqerreb ɣer Yiriku, yiwen uderɣal iqqim ɣer rrif n ubrid yettserrif. Dɣa mi yesla i lɣaci ttɛeddayen, isteqsa-ten d acu yellan. Nnan-as, D Ɛisa Nnasari i yettɛeddayen. Dɣa iɛeggeḍ, Ɛisa a mmi-s n Dawid, Ḥun fell-i wid yellan zdat-s, lawmen-t i wakken ad susmen, lameɛna netta iɛeggeḍ akteṛ-nsen. A mmi-s n Dawed, ḥun fell-i! Dɣa Ɛisa ibedd, yumeṛ ad s-t-id-awin. Mi d-iwweḍ ɣur-s, yenna-yas, Acu tebɣiḍ a k-t-xedmeɣ? Iǧaweb-it, A Sidi, ad iyi-d-yuɣal yiẓri-w. Ɛisa ini-as, Wali, laman-ik i k-isseḥlan. Imiren allen-is ldint, iwala, dɣa itebɛ-it, iḥemmed Ṛebbi.
Sinna Ɛisa yenna-as i uderɣal-nni, Acu tebɣiḍ ad k-txedmeɣ? Iqqar akka akka, Iḍ agi a gma, ɣas mačči deg wallen ay tedderɣleḍ, lameɛna deg wul-ik. Ibɣa Sinna Ɛisa iḍ agi ad k-isselḥu deg ubrid i s-nni ur tessineḍ ara ɣer tura. Ibɣa ad ibeddel zdat-k ṭṭlam d tafat. Tebɣiḍ akka ɛni? Mi yessuter Sidna Ɛisa i uderɣal-nni acu tebɣiḍ ad k-t-xedmeɣ, aderɣal-nni yenna-yas a Ccix, ay d-yuɣal iẓri-inu, tebɣiḍ ɛni ad tesferẓeḍ mliḥ abrid n Rebbi i wakken ara telḥuḍ deg-s? Ihi amezwaru yessefk ad ikkes seg wul-ik Sidna Ɛisa lḥaǧab i yessers Cciṭan fell-as, lxaṭer akken yettwekdeb ma iḥaǧeb Inǧil, lexbar lɛali n leslak n Sidna Ɛisa Lmasiḥ, iḥaǧeb ɣef wid ur nettamen ara, I umi iṛebbi leqquren-agi, isderɣel leɛqel-nsen, i wakken ur ttcerriq ara fell-asen tafat n Inǧil lɛaḍima n Lmasiḥ yellan d ṣṣif n Ṛebbi. Uqbel i d-yusa aderɣal-nni ɣer Sidna Ɛisa zik, iḍegger abernus-is i yusa-d s uneggez ɣur-s. Abernus, am leḥǧab-nni n Cciṭan, iḥrem-it ad iddu s lxef. Win yebɣan ad yexfif s tikli, ad iḍegger abernus-is, Deg rihi, a yegma, a uletma, leɛwayed d wayen nniḍen akk ara k-iḥarmen ad tqerbeḍ ɣer Sidna Ɛisa s laman. Acu i s-yerran iẓri i uḍral-nni n Yiriko? Sidna Ɛisa yenna-as, Ruḥ, d laman-ik i k-isellken. Imiren, yuɣal-d iẓri-ines, itbeɛ-as Sidna Ɛisa deg ubrid. Amezwaru aderɣal yumen ayen i s-yenna Sidna Ɛisa, yusa-d ɣur-s s laman, imiren iwala. Akken i ula d kunwi, asemt-d amezwaru s laman ɣer Sidna Ɛisa, imiren ad awen-yessefhem iberdan-is, ulamma ur ten-fihimem ara tura. A wen-yessefhem iberdan-is i wakken ad t-tebɛem. Tzemreḍ, a gma, tzemreḍ a weltma, ad tɛeggḍeḍ ɣur-s am uderɣal-agi, a k-isseḥlu deg lehlak-ik, a k-isseḥlu deg wayen yellan. Kiseḥlu deg mkul ḥaǧa. Aderɣal-nni mi iɛeggeḍ ɣur-s lɣaci, bɣan ad susmen walakin nekkni ayetma ass-a nettmeslay-awen-d dagi ɣer radyu, nɛerḍ-ikun bla dasem ɣur-s ɣer umsellek-nwen, ɣer umsellek nneɣ, nella am kunwi yiwen wass ur nesɛi ara amsellek, nleḥḥu Amulli mkul yiwen yettruḥ deg ubrid-is, walakin yiwen wass neɛqel menhu i d amsellek-nneɣ, neɛqel menhu-t Sidna Ɛisa. Mkul yiwen deg-neɣ dagi izmer wen ifk cchada amek i yeqbel Sidna Ɛisa deg wul-is, walakin kečč i d-ittḥessisen ass-a, tzemreḍ ad tqebleḍ deg wul-im wa ad am-d-yefk tudert tajdiṭ, wa ad imḥi akk ddnub-im, wa ad tiliḍ d tarwiḥt tajdiṭ, ad tiliḍ d lmumen, u lbaraka n Sidi Ṛebbi ad tili daymen fell-awen.
Ulac ayen ur izmir ara ad ixdem Sidna Ɛisa ass-agi. Izmer ad isseḥlu, ad isebber wid iwumi yerreẓ wul. Izmer ad iserreḥ imerhan la akked wid ittuḍelmen. Izmer iḍ-agi a wen-yefk iẓri d lefhama deg wayen yeɛnan leslak-is, imi d Rebbi i t-iceggɛen ɣer ddunit, ad iqelleb, ad isellek wid idɛan fell-as. Ittqellib fell-awen iḍ-agi, imi yedder dayem ad icafeɛ deg-wen, a yetmaten di setma Leqbayel. Iqqar-awen,

Aktbet ihi i lexbar n lxir, Boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. Ad ɛawdeɣ lɛelwan-nneɣ s taqbaylit diɣen. Nnuba lexbar n lxir, Tabuɛt n tibratin 141, Monte Carlo, Monaco. Ḥassiset azekka tameddit i nnuba nniḍen s taqbaylit, isem-is Tikli Lmumen, d nnuba i lmumnin n Sidna Ɛisa.